I tipo me tekwaro ma i lobo Acholi, an atamo ni an abino acike ni an abimiyo lwod ma lubbe ki kit ma tipo ma oneko lobo Acholi kun wok ki i kom lukoya ci birino gin ki auma Alic Lakwena. ki kony i kare ma enini ma kome tye woko ma peya kiyiko, an abimiyo lwod ma kun a ki i mung ma tipo tye ka wacca. Atamo ni lwak me Acholi, jo ma winyo gin tye i cecol media, atamo gin gubedo ka winyo lok me agikki ma lukoya ci birino won alit lakwena i kare ma kwone cok a. lok ma en obedo ka loko. Ma latinne ma onongo konye adoko rac, Doreen, obedo ka cwalo woko ma kun a kubbe ki Media House. Atamo ni lok ma an ki biwaco ni tin awac ki Acholi ka lubbe ki kwo ma bot lukoya Ki i kom lokke me agikki acel, en aye lukoya obako doge. Wun acoli, wan acoli. Lukoya obako ni doge ni kitimme kica. Acoli gutimme kica. Acoli bene gutim kica ki. Tipo pa latinne auma alic lakwena. Kica ni ene ni, nyare adoko rac. En aye obedo ka cwalo ne. Acoli wun wutim kica ki wora. Lukoya, Acoli wun wutim kica ki lamera aguba alic. Atamo acoli, gin ma bilubo iye ma tipo waco alok ki iye, tipowu, tipowu mularowu. Ki i lweny pa tipo-ni, waci awacciwu. Tyen lok me kica-ni ene ni. Atamo ni wun weu moko ni. Lukoya, gin ki alic lakwena kacel ki. ladit kony ma en pud kwo-ni. Tipo ma gin gudonyo ki komgi en aye oneko Acholi malit loyo kit lweny mo keken ma Acholi obedo kwede ma naka yam kwariwa Lubanga ominigi lobone enini. Pe tye lweny mo ma kwariwa olwenyo ma oneko kwariwa malit ma loyo lweny ma tipo-ni enini olwenyo i kom Acholi. Dong tipo-ni enini obedo ka lweny I kom acoli gin muweko acoli tye, en aye tibu me tekwaro ma wun. Pe wungeyo ni, ni pire tek, pe wungeyo bene ni tye ni, en tibu ni aye okonyo, okonyo acoli weko acoli pud tye. Onongo ka kit ma tibu ni obino kede, tibu pa lurok kite winyo awecowu ni tibu ni eni ma odonyo i kom jo ni eni ni pe tibu pa acoli eno ni tibu pa lurok ma gin gulwenyo kede i lobo acoli. Atamo bene kica pa lukoya ni, wulubu kor kica Pa Ladit Jeneral Yoweri Museveni. Ladit Jeneral Yoweri Museveni en aye okwongo kwayo kica. Pien lok tibu ni gin gubedo ka lweny kede. Ladit okwayo kica. Kica me acel okwongo kwayo ki i lwero ka ma en olwenyo iye kare ma tye i lum. Okwayo kica ki jo me lwero. Me otimma kica pi remo ma an aoyo kany. Kica pa Ladit Jeneral Yoweri Museveni me aryo, en obino okwayo kica i lobo Acholi I kawona ground. Ma waco ni Acholi otim ma kica pi remo ma an aoyo kany i kare ma monya tye ka lweny. Dong Tibu waco ni lok pa lukoya ki lok ma lukoya kwayo kica pi remo ma eoyo ni ogonye wek ka cito ne Tibu ne me cito a ki i ngom kany nongo ki gonyo. Wun Acholi ogonyo. Ladit lobo bene okwayo kica wek wun Acholi wugonya macalo monya I lweny-nyi eni me mwaka pyeradek wiye abiro-ni. Gurwenyo kwo pa won dong Tim openya ni. Kica ni eni-ni, man ci itye ka kwayo ki Acholi-ni? Lukwa kica gucung ki kwene ka gikwayo kica, pien kica ka kikwayo rom aroma ki mato pwod ma yang Acholi ka lawote onekke ki kengi Ci. Ngat ma onego dano. Bino gang pa Rwot. Cwalo lawange i gang pa Rwot. Ni an cinga ocer. An aye aneko ngedi. Ci Rwot cwalo kwena, lukwenane. Bot jo ma kinekogi ni, 'A! Lukoya obino kany. Lukoya ci birino obino kany. Ni en, dano ma kineko-ni, en aye neko. Dong imito ni wun wuye acul kwo Ci Rwot yubo mato put i kin jo aryo-ri. Modo aye Cibu owaco ni, Wac kica ni eni ma kitye ka kwayo-ni, kitye ka kwaye ki kwene? Pien mato put i tekwaro aculi. Ci me kit eno, ka kica, tipo me tekwaro gonyo, gonyo lukoya, tipo me tekwaro gonyo Ladit Jeneral Yoweri Museveni pi kica ne ma en gin gulego ni. Dong owaco ni onyuta mung waco wac mung ni ene ni tipo ni ma kica ma gitye ka kwayo ni gin weng tye ka kwayo ma gin gucung. Ki cen i abila ma megi gin tye ka kwayo kica ni kun gin gucung i abila ma megi gimito ni acude aye odony gucit botgi. Me waco ni lukoya wan watimi kica Wun wungeyo abila pa lukoya. Tye i kony paco New Jerusalem Church ma waco ni Polo Manyen ki Lobo Manyen. En abila ni eno. Abila aye ngo? Abila en aye ka ma in dano mo ni i rwatte ki i rwatte ki tibu ma doro in, tibu ma weko in i mini kero me timo jami weng in ma piya i a In irwatte kede kunnu. Tipo aye ngo? Tipo en aye Lubangani. Lubangani ma weko in ikwo. Ka rwatte ni myero obed. Ka ma kiyubo ma in iyubo maber. Rom aroma. Abila, wun litino. Abila ma mono oketo. Wan yam kworewa ka cak bal. Kworewa yam rwatte ki tipo ki Lubangagi i abilagi i te got, i te yat, i dog kulu. Mono obino okwanyowa ki bot Lubangawa, oterowa i ot lega, Ot lega en aye kap ma in icito ka rwotte ki timo caa ma Munu okeloni. Icito ka rwotte ki Yecu Kricito ni ni i kilica, i cac. En aye timo waco ni, Luko ya atye ka leko kica ni ki i abila ma mege. Mito ni wunu aye wujol kica ne kun wun wutye i abila ma mege. Acholi. Lok ma atye ka wacone lok ma pire tek pien tipo me tekwaro oloyo tipo pa lurok ma gin gubino ka lweny i lobo Acholi. Tipo-ni oloyo woko tipo ma wun pe wungeyo-ni pien tipo ngat ma oneno peke, wa an ma awarre pe aneno. Rom aroba ki Lubanga ma wun wulego-ni. Ka in ipenyo bicop ni, 'Lubangane kalane obedo nining? Nongo wiye bubal abala. Bicop biwacci ni, 'Nga ma oneno Lubanga? Ee, gin-ni tye i cwiny. In dong ingeyo ni tye. Pe tye ngatti ma oneno Lubanga. Ento in kiwacci ni tye. Bed ki niye. En aye Acoli. Mung ma amito wacci wutim en aye ni, tiwu me tekwaro ma wun pe wuneno-ni, ma wun bene pe wuye kikome-ni, En aye ocung ki acholi, oweko nicak ki i 1986 luduku mukok ki lobo acholi kany matek ma tibu ni olwenyo, tibu pa Alice Lakwena, tibu pa Lukoya, tibu pa Kony, olwenyo ki Yoweri Museveni. Gin ma oweko acholi pud tye ni. En tibu ma Lukoya tye ka waco ni acholi otimo kica ni en tibu ni aye oloyo jo ni. Tipo ma Jerold Yoweitia waco ni, Wun wutib ma kica, tibu ni eni ni tye ka gin tibu, tibu, tibu ma megi tye ka waco ni, An, tibuwa culo luyiwu wutim kica, wukit wukwa kica, pien tibuwa ni, ka ikwayo kica ki cwinyi ada, gonyi. Ka in ikwayo kica ki cwinyi ada, gonyi. Ento kany ma gin tye ka kwayo kica-ni, tibu waco ni, gin tye ka kwayo kica ma kun gin gucung i abilagi, peya gubino bot rwodi. Ee,

Timone eneni ma en olwenyo turo tekwaro-ni. En aye gin mito ni wun wuciti, wun wucit ka lega-ni. Wuwiny maber, wun wucit ka ni dong en etime kica kun gin pudi tye gucung i kom tipo-ni. Pien tipo me tekwarowa ma oloyo lweny-nyi Pe ngeyo lok me Evanjili. Pe ngeyo lok me Baibul. Dong kica ma gitye ka kwayi-ni, inongo ni kica ma mito dwoko acoli i mabwot ka in icito i ot lega ka jolo kica-ni. Omyero gin gua gubin i tekwaro pa acoli wek acoli onge ada ni lweny ongayo lukoya, lweny ongayo auma alip lakwena, lweny ongayo kony wek acoli ojol ladit lobo ni, aa ladit lobo kica ma in ikwayo-ni wan wajolo in. Dong ritual Wan watimo ritual ma nyuto ada ni. Tiga ni wan wajolo? Ritual ango ma watimo? Ladit jeneral kelo romo ma mege, wan bene wakwanyo romo ma megwa. Ni remo ma in ma gine ni remo dong tin dong pe, in dong pe ioo remo pa Acholi. Rwenye eni ma otyeko dano ni i kare ma in itye i loc. Tin dong wan, wan otimi kica. In dong imedde ki locci ma kun pe ioo i remo pa Acholi. Wan wutimo kit ma Tim owacciwa, watimo reco. Kitimo kit eno, ento pe kicung ki i dye bar. Pe kicung ki i dye bar ka iwaco ni, Amito kica ma kun. Nongo kimako Baibul i cing. Nongo kilwongo nying Yecu. Modo kit ma tipo me tekwaro owaco ni, Agoyo cik wunu acoli kede i kare man ma tipo pa man lukoya

Kare ma an atye ka wot, ma tim otera atye ka wot. I timo weng i abina weng me nongo teko. Tim otera i wang lee i pa kwac tyen me aryo. En aye an akwongo donyo i wang lee ka bako doga ki Rwot me bubungu. En aye timwu okelo Archbishop ma wun pud wukwero akwera-ni. Katoli wuwiny maber, Archbishop ma wun pud wukwero akwera-ni Ac bicubo woko rac. Tipo wacca ni in mawa kwong yo. Acel abako doko ki ryo. Me aryone okwanyo Ac bicup. Onongo pud tye bicup me nebi. Tyen me acel i history. Tyen me acel i history. Pa tipo pa Gipii. Okwanyo bicup woko rac. ma kobene dong tye Archbishop-pe, okelo i wang ler otito ki doge ki Lukricito muwoto kene ni, Kabedo-ni kabedo maleng, tipo-ni pe Catan. Owinyo um Acholi oweko tipo-ni eni-ni nen calo pien jo ma gin gukelo dini-ni eni pa Katoli-ni mung namba aryo eno Jo mapadi ma gukelo dini-ni gin gubedo ka keto ot legagi, ot lega weng i kilica weng ma kibedo ka keto-ni kibedo ka keto i abina pa timo me tekwaro. Wun Lucedeok, wun Lukricito, pe wungeyo? Eh? Mungi wun pe wungeyo? Eh? Gin gubedo ka keto ot legagi i kilica ma megi i abina me tekwaro. Pien gingeyo dong ni teko tye kakanyo. Woko raco Kimini mung ki i Vatican, an angeyo kwo. Ento, man atye ka titowu mung dong. En oao ma pud tye bicop, ma pe ngeye ni nongo ni ebibedo bicop, oa ocito wa i wang jok. Wupenye, eh, wupenye ka okwero cito ci ocito, cito, cito, cito, cito, cito i pakwac, eh, cito i pakwac openy lok kadi. Lupakwac owacci, Ah, Gin tipo nini eni dong ki matek ada. Tino okelo dong oneno okelo Archbishop gire Bishop Bishop woko raco. Kobedi ka ma dong tipo me tekwaro oloyo okonyo wa wun Acholi ma pud peya wungeyo ni. Odok ka woro tipo me tekwaro. Weki kit ma dong. En dong oryemo tipo maraco ni eni ma oneko neke. Dong Odul paco, pien kit omiro kidi odegegi. Tipo ni dong obukelo i lobo Acholi. Jo ma komgi gum, an pe angeyo ka abedo i kingi. Jo ma komgi gum gin guneno kuc ma budug i lobo Acholi. Kica, ka gibilego. Kibilego kica ki nyim tipo me tekwaro. Kibilego kica ki nyim tipo me tekwaro, ka tipo me tekwaro bugonyi, bugonyiwu. Ento ka wun pud wulego kica, wutye ka lego kica ma wumako bayi, pud wutye mere ki, ki, evanjili, wutye ki Baibul, wutye ki bal ni wutye ka lego kica, tipo me tekwaro pe yabo wegwu. Tipo tekwaro mitte egonywu, tipo pa cunini mitte egonywu. Ci, ka dit Jerry owoto ci ower ni, Mitte igonyi mini, imini, imini, imini, imini kuc, imedde ki tela, ki i nge remo muore. Ee, lakwena, alic auma. Ka jo makwo ma pud tye i ot ma miggu lukonya, latinni pud tye kwo, en adoko rac. Oa ni, Wek nget nget nget nget nget obin i nyim tipo me tekwaro, wek wan watim reco me gonyo gonyo tiponi ma onego nek malit i lobo Acholi. Kigonyo kit ento, lwak me Acholi, an myero awacciwu ni, ngong madit i kare-ni en ma abibedo awacciwu kit ma tipo me tekwaro tiyo kwede. Tipo me tekwaro obedo ka lweny ki tipo pa ki tipo pa auma alic lakwena pien tipone eni oa ki woko. Tipo pa mirok olwenyo ki tipo pa lukoya olwenyo ki tipo pa kony nino ca awaciwu ni aa. Tipo ni ene ni adek-ki wat tye i kingi weng jo adek-ki ma tipo ni otiyo kedgi ni wat tye i kingi ee munu acel ma tipo ni owaco ni

pa kony gin ma gin tye ka lweny, gin bene guketo abilagi ma gitye ka bako doggi ka gitye ka neko dano i lobo Acholi. Abila pa Alic me acel ma kanyoro oketo iye abilane. Tipo pa Alic auma oketo abilane i opit. I kare ma oketo abilane i opit, wuwiny maber, En okwanyo dano, otumo abila-ni ki dano. Alic otumo abila ki dano, nino ca adoko rac. Obedo awaca wun acoli, wun wuketo bul kewu, adoko rac. Winya maber lakeya. Bul kewu tye iye i wi dano, eh? Tipo pa Alic me cako lwennye. Tipo owaco ni, Kwany dano iter. Ka rwatte ki mony pa Museveni. Okwanyo, Alic okwanyo. Pe okwanyo dano ata, dano-ni pe dano ata. Okwanyo dano ki muote, cito ikwany dano ki, cito ikwany dano ki i ot pa. Okelo ka Elija, ot pa omin okelo ka Elija. Dano-ni enoni kikwanyo kitumo ki dano-ni enoni wod jo lukwong ma timo. Pa Alic ma peya ocako lweny matek, kong otumo dano. Ata macodi wun wungeyo maber ni ngat ma Alic okwongo ocwalo ni ocit ka lweny me turo lweny i kom gamente, lweny i kom NRA, obedo wod julukwo, wod ta Jeremia moro. Acaye. Nga ibino ki Baibul-le? Ki gotte ki gin ango ma icing ni ibino ka lweny ki i gudo kany onongo tipo ni. Kare ma en oketo abina ne ci owaco ni te itub dano, dano ni enoni pe okwanyo dano ata, okwanyo dano ki iot pa jo lukwo. Ka ma tipo pa lukoya ocito omako omako dako ki iye, mono abina me acel, abina ni enoni bene kany ma en oketo abina ki iye ni. Tipo waco awacci wu ni adiki oketo abina ni, oketo abina ni ka ma abina madit pa acholi tye iye, abina pa acholi ki lango tye i opyet kenyo. Ka ma en oketo abila ki iye ni, Abila pa jo kuming tye kanyu. Jo kuming jo lango tye ka kakanyu pien wungeyo ni en alic auma lakwena. Wubedo ka donyo bene ki lango en ni wek wuket robo abila ne bedo ka lweny ki jo kuming. Abila pa Acholi tye kakanyu. Got moru, wun wungeyo ni got moru Got matek, got lweny, Acholi. Ee, kidi gitye kanyo. Ka wun wuneno kaka enoni, kit ma gin obedo ka keto kwede, Acholi bene oketo bicon gitye ka kenyo. Kit ma nene awecciwu ni, Mono muni ni eneni, mungi en tibu tino weciwu, tibu owaco ni, bino ga Alic lakwena, en aye dong oromo ngeyo kit ma dini obino kwede. Ee, Kit ma dino bino kwede. Wuromo ngedo ki kanyo. Pien kit wuce. Kit wuce. I to ma pe iwayo yape. Ka tye luketo micon tye kanyo. Pi tibu ma tye ka kanyo. Tibu madit tye opit kanyo. Pit, pit kica. Koro pit ma eno ni. Latin pa moro gin ka kidi. Eh, alic. Oketo abila ne i awere. Eh, abila ka en cito ka lweny. Jo ma gin bedo i abila. Nongo tye. I abila nongo ngo ma tye mac tye. pii tye eh, pii tye ma kitiyo kwede eh, kadi ka ka gicito ka lweny eh, jami mukene weng bedo i abina. Wun wungeyo maber ni awere wa yam con, awere nongo pe ka bedo mayot, pien tipo me tekwaro tye ka kanyo. Alic okero abinane kanyo. Alic okero abinane kwene? Otero abinane bolo.

I tibu pa gur. Ciro ka Dija Bor ma ki Lija Bor madit ma gitye kene mono gur tye kakenyo. Gur pa jo labongo tye kenyo. Gin guwilo tibu ni eno. Pe ngo gi tibu ki teno. Muni me katoli gin ngeyo tek pa tibu ni. En aye oweko nen calo gin bene onongo gi ngeyo ni ngat ma bule ka Archbishop Odama obedo Bishop woko rac. Oweko gutero Bishop woko rac me bako dog I abina madit pa gi pi gin ki labongo. wang ler. Ento wun mukene ni wun Lukricito ki Lukricitayo mukene ka kiwaco gin man, kiwaco ni, Woo, wun lapoya! Man mung madit ma timowu keken. Pien pi ma iloyo lobo ne ni, lobo kiloyo ki gin ma loyo lobo ni eni spiritual world aye loyo. Ee, lobo ni eni spiritual world aye loyo. Gin aye tye ki twero. Eni winyo gin tye ka ki mongi. Man aye atamo ni I kare-ni eni ma an abibed ka wacciwu ni, an abiwacciwu ka kwo pa lukoya pud peya kiyiko, abibedo ka wacciwu mung madit ma tipo-ni, pien tipo ka oloyo lawote, dong ngeyo mung ka lawote weng. Amito wacciwu gin acel ma an aneno i kare ma tipo-ni tye ka lweny, awacciwu ni tipo-ni tipo pa lurok. Lukoya obedo madi ma obedo ka lweny tungcel. Tipo me tekwaro bene onongo tye. Ki litino acholi mukene ma gitye ka tore. Nino mar acel ma dano jone gudugu ki, pe dan gang watye awere. Jone gudugu ki. Gudugu ki i lweny, lweny ma obedo i arum. E, mony pa Alic lakwena. Ci i lweny-nyi, nen gin gu. Gin gucelo kamanda

Abedo, atye ka lubo kor gin-ni kit ma Tim owaca kwede, gin-ni jok, ci nongo abedo, abedo cok ki jone me winyo neno gin ango ma timme weng, pien mony-nyi jone, mony adit lakwena-nu pe dec ni cibilian, pe dec cibilian, ee, aneno mony-nyi eni ka gibino ki wer, Wer ma gin obedo ka wero dong pat ki wer ma nino ducu giwero, Wan waye ni Yecu oto, Yecu ocer, Yecu bidwogo. Wan waye ni Yecu oto, Yecu ocer, Yecu bidwogo. Mon onongo wergi, ento nino-ni dong ma gudwogo ki ka lweny, lweny i gine, lweny i arum, dong gubedo ka wero wer tibu, pien wun Acholi wungeyo maber ni tibu me tekwaro-ni yam obedo ka mino tekcwiny ki Acholi, wek Acholi onongo giwero wa Wa mi rok ma meggi ma tye ka nekogi, kit gitye ka nekogi malit. Guwero amin, he! Guwero amin, guwero wergi i nyim amin, kun amin, amin onongo tye ka nekogi matek. Mony pa lakwena bene owero otuc ki wer pa tipo dong pat ki wer me evanjeli-ni, he! Kun giwero ngo? Gucako wer ki ni amin ojii, amin ojii bedo madi, ma nongo nen calo tye i mony pa NRA. Kacel gitye ka wero General Salim Saleh, were

Calim cale dong onongo oyenyo kwer calim cale dong iye arum dong iye arum onongo oyenyo kwer calim cale dong iye arum amino jee wer cung i cen cen bom koni maki gi kom acoli wer deg lurok amino jee wer cung i cen cen bom koni maki gi kom acoli wer deg lurok abedo ka winyo weri eh abedo ka winyo weri lawor Pien wubino ki doga, wubedo ka winyo ci wuwaco ni. Mono enoni wer ma tipo me tekwaro-nu oketo ki dog jo pa lakwena, pien giwero lok me Yecu, Yecu, Yecu keken-nu, ento oketo were ni, Calim cale! Ee, gin gucelo calim cale, kit ma giwaco kwede-ni, gucelo calim cale nen calo. Ki, ki i arum. Ci dong giwaco ni, Gin ibino i kona rac koko? Mony, mony guyenyo calim cale i kwer. Calim cale kang nen calo odong i arum. Amino ji! Pud mari ni. Cung i cen cen. Rum weko ni maki gi koma cuni dek lurok muru moko ata ni tibu me tekwaro tye waco ne ni gin ma tye ka lweny ni tibu ma oa ki cen tibu pa lurok. Lwak me Acholi, atamo ni wan ma i tekwaro ka ma wan wacung iye ni wacung me roco gang, wacung me timo kica ki

Pwony gu tingo wu kica. Kica ni enoni wan watimo nongo watye ngeyo abila wa. Abila wa ene kama cik pa kwaro wa tye iye. Jok jok ma balo